Wel Ows, sut ti'n teimlo wan? Ochr y cae, pitch side, Stadiwm Dinas Caerdydd, Cymru yn erbyn Bosnia. Cyffroes? Tu hwnt, tu hwnt. Ie. Dyma lle mae o wir yn uh, dechrau dod yn fyw rwan. Mae'r ma seti yn dechrau llenwi. Mae'r tîm allan y bob dim rwan. Ie, yeah, mae'n dechrau dod yn fyw rwan. Lle methu aros. Awr i fynd. Barod amdani. Ie, yeah, ie. Yeah. Amdani felly. Dylan, sut ti'n teimlo? Ie, yeah, iawn. Um, yeah. Swn i'n siŵr pam yn cofio. Ie. Yeah. Ti'n beth? Just iawn. Iawn, ie. Yeah. Cyfrinach, dim cyfrinach. Fi wedi bod mor stressed yn gwylio Arsenal am y mis diwetha. Hwn bach yeah. o fel, eitha chilled efo, ni fel, fi'n eitha hyderus am hwn. Reit, oce. Fi'n credu bod yn oce. Ie. Heno, nefyn Bosnia. Ie. A be, uh, oce, be a rhan yr... Uh, y, y, y tîm neu well, yeah. just, just, just y, y rhediad i mewn i'r... Wel, mae'n odd, achos mae'r ma gêm ddwetha yna mor dda, y saith yeah. un, ond mae hwnna'n ôl o fus tachwedd. Ie, yeah, dwi'n gwybod. Mae'n ma yeah. misoedd ar fisoedd, felly dylen i ddim bod mor hyderu, ond os dyn nhw'n agos i berfformiad fel yna, Yeah. A fi'n hoffi beth yeah. mae Bel yn mynd i fod yn gweud yn siarad am teo, full gas, mynd amdani yeah, ac ati. Yeah. Fi'n credu bod e'n chwarae gemau meddyliol, fi'n credu bod e'n bod yn onest. Wel, um, fel yma nhw eisiau chwarae. Ti'n gallu gweld posib bod uh, hyder neu agwedd Bellamy yn cael ei rhybio ffwrdd ar y, y chwaraewyr achos... Ydy. Da, da ni'n sôn am tîm deg mlynedd yn ôl, llawn o superstars, wwan da ni'n sôn am just tîm. Ie, yeah, ydy. A ti'n gweld yna cael ei rhybio ffwrdd ar Ie, yeah, na un o'r pethau mwyaf mae wedi gwneud. Yn de, yeah. ti'n bywyd yn ôl bail, oedd neb yn siŵr sut byddai. Ie, ie. Sut chi'n mynd o o'r un o'r chwaraewyr gorau erioed, ond mae wedi llwyddo dod nhw at ei gilydd. Yeah. Tio, a, yeah. Mae'n mynd i fod yn anodd, fi'n gofyn beth o hyderus, ond eto, mae gwledydd fel Bosnia, byddai wedi gwrthweud yn un o'n ebyn diwedd y chat, mae'n gyda llaw, byddai'n cyfynsu bod i'n mynd i golli. Ond mae, mae gwledydd fel Bosnia, maen nhw'n, tio, no mugs, maen nhw'n gwneud yn Saesneg, maen nhw'n gwybod yn union beth i'n neud. Ie, yeah, yeah, maen nhw'n am reswm. Byddai nhw'n dyn, yeah. byddai nhw'n anodd yn curo, bydd na, lot o gwyno, fydd yna lot o niggles a free uh, kicks. Um, lot o roliau gwmpas. Ond mae Cymru, yeah. gobeithio bod Cymru gallu mynd tu hwnt i hwnna, yeah. just aros am yr eiliad. So, os, os, os sgorio nhw gynta, falle bydd hi'n anodd, bydd hi'n yeah. awkward, achos yeah. maen nhw'n ma nhw tîm mawr iawn, fel mae pawb yn sôn, so, dwi'n cyfrinach. Yeah. Ond um, ie, yeah, mae'n rhywbeth, fi'n eitha, fi eitha chilled am y gyfan. Oce. Okay. O, fi byth yn chilled, fi'n fel arfer Dwi'n poeni nervous wan, wreck. dwi'n Ie, fi'n poeni gwybod, byddwn ni yn fed, actually. A, a dyn ni'n sticio'n gwrdd allan a dweud beth yw'r sgôr, ti'n meddwl? O, mae pawb, o, fi, fi'n ofnadw yn profoido, mae pawb wedi siarad da yn credu bod ni'n mynd i ennill yn gyfforddus. Tair i ddim, tair i un. ac Oce. Fi'n gweld i mwy agos yn Ie. bersonol. Fi'n credu newn ni ennill, ond un gol fydd ynddi.

A dwi'n meddwl wneith Harry Wilson gael ddau. Ok, a... Dwi'n meddwl Harry Wilson yn un, David Brooks a Joe Rodon yn y corner. Dyna ni am yno, Harry Wilson dy'r boi yno, diolch yn fawr. Diolch bois. Mae chwaraewyr Cymru allan, mae'r cyffro yn cychwyn, da chi'n gallu teimlo fo yn yr awyr. Wel, wel am siom. Cymru yn colli ar penalties ar ôl mynd ar y blaen, Bosnia wedyn yn taro'n ôl. Am noson o ddrama, ond noson o siom i Gymru. Tan y tro nesa, hwyl fawr!